Hey Yoni Moni, kum bai? Ami ta Stacy di Yoniverse Curaçao i awe mi ta ei huntu ku abo pa yuda konsientisá, eduká i kibra e tabú riba diferente tópiko na relashoná ku seksualidat. Awe spesífikamente lo mi duna un tiki mas atenshon na e tema di kon pa duna un bon blowjob. Si bo ta interesá pa sa mas di esaki, keda huntu ku mi, huntu ku mi kerido dildo. No bai nun kaminda. Ok, manera ya mi a duna den mi introdukshon, manera boso sa kaba, awe nos lo papia un tiki mas di kon ta duna un bon blowjob. Algun siman pasá mi a saka un video kual por sierto a kousa basta furor di kon ta yega na e chispó di un hende muhé. Debí ku a saka e video aki, nos a haña tambe diferente inbox di tantu hende hòmber i hende muhé. Sintrando tambe kon pa duna e hende hòmber un bon blowjob. Ta p'esei awe lo mi duna algun tip, no mèder si bo ta un beginner òf bo sa hasi esaki kaba, awe mi ta spera ku e tipnan ku mi duna lo ta di gran ayuda pa bo i ku lo kombertí bo den e muhé ku e hòmber lo no lubidá. Manera tin algun hende ta bisa, pa yega na un hende hòmber su kurason, lo bo tin mester dun'é amor, dun'é kariño, dun'é bon kuminda i awe ami ta ei pa bisa bo adishonalmente ku pa yega na su kurason lo e tin mester djisti un bon blowjob. P'esei awe pa duna boso un tiki mas splikashon i pa ta mas detayá, Lo mi hasi uso di mi kerida deldo, mi sa kaba ku kisas e no ta e koló ku hopiu di boso lo ta preferá, pero lo mi bai huz'el den e video awe pa por demostrá un tiki mas riba dje. Si bo no tin un deldo na kas, lo mi rekomendá, sigur si bo ta un beginner, pa usa algu ku tin un mes forma ku un deldo pa por train riba dje. Bo por hasi uso di por ta un wòrtel, un kònkòmer, un bakoba, un banana, pues algu ku tin un mes forma òf ta ku ta paresido na un deldo òf na un penis. Hasiendo uso di un di e obhetonan ku mi a kaba di rekomendá, lo ta fásil pa bo por train na kas, sin mester preokupá ku bo ta tardando muchu, Ku bo no asi el e bon, ku kisas bo a pasa un tiki djente, kisas. Anyway, tin diferente motibu ku kisas ta pasa den bo kabes, ku na momentu ku bo tin un persona bo dilanti e no por bai robes. Pues ta bon pa no mèder si bo ta un beginner òf bo ta un hende ku ta hasi el e kaba pero bo ke djis mehorá bo teknikanan, lo ta great ku bo por usa un di e. Obhetonan ku mi a kaba di menshoná pa bo por mehorá bo téknikanan riba dje. Siguientemente lo mi hasi uso di nos kerido deldo pa por mustra bo kua ta e tres lugánan ku un hende muhé lo mester tene kuenta kuné na momentu ku e ta duna un hende hòmber un bon blowjob. E promé ta e hende hòmber su kabes. E kabes aki ta. Super sensitivo y bo por compar'e cu un clitoris di un hende muhé. Pues na momento cu bo ta duna un bon blowjob, sorru pa bo duna e cabes su tempo. E di dos ta e curpa di e penis. Esaki tambe ta importante pa por tene cuenta cune na momento cu ta duna e blowjob. Por último, e di tres, ta e Testikulonan òf asina yamá den boka di pueblo, saku di webu. Nò nò nò nò nò, nos no ta bai lubida e saku di webunan, nan tambe ta importante na momentu ku ta duna un bon blowjob. Awor ku bo sa e tres lugánan ku bo mester tene kuenta kuné na momentu ku bo ta duna un bon blowjob, lo mi bai sigui pa duna e tipnan. Si bo subi kualke wèpsait di porno i bo yena den dje, blowjob, lo bo bin ripará ku kasi tur wèpsait tin algu en komun. Esaki ta e sloppy blowjob. E blowjob aki ta wòrdu konsiderá komo un di e mihó blowjobnan. Nos sa ku na momentu bo ta chupa un hende hòmber òf un hende muhé,

Ta hopi bon pasobra unu e ta wòrdu konsiderá komo un lubrikashon natural pa e penas. Si bo no tin lubrikashon natural, bo por hasi uso di nos Yoni Oil. Si bo no sa di e Yoni Oil aki òf bo no tin e ainda, Bo no sa kiko bo ta pèrdè. E Yoni oil aki ta sumamente master i awe bo a haña sa tambe ku bo por duna un blow job usando e Yoni oil aki. Si bo ke sa mas informashon di e Yoni oil aki bo por manda nos un inbox libremente, bo por subi riba nos Instagram tambe òf nos wèpsait pa por lesa mas di dje. Un tip tambe ku mi por duna ta ku promé ku bo duna un blow job bo por kome algu ku ta zur pasobra esaki lo stimula ku lo bo produsi mas kupi i ku bo blow job lo ta mas sloppy. Tambe na momentu ku bo ta duna un blow job ku ta.

No ta tur hende hòmber gusta esaki. Loke ta importante pa sa tambe ta ku no ta tur hende muhé ta enjoy ora nan ta duna un blowjob. Pues ta importante pa ámbos banda ta disfrutando di esaki na momentu ku ta hasiéle. Esei tambe ta yuda e performance na momentu ku bo ta hasi un blowjob. Pues un hende muhé no mester sintí obligá, menasá. òf loke sea na momentu ku e ta hasi un blowjob. E mester ta algu ku ta bin di su mes ku e ta enjoy. No ta tur hende muhé gusta duna blowjob manera mi a kabe bisa i no ta tur hende hòmber gusta haña un blowjob. P'esei ta importante pa bo papia esaki ku bo pareha i sa ambos banda su mening. Importante pa hende hòmbernan tambe sa ta ku no ta pasobra bo a haña un bon blowjob serka un persona ta nifiká ku bo nèks persona lo duna e blowjob mes bon ku e promé persona. Semper lo ta bon pa komuniká ku bo pareha kiko bo ta gusta i kiko bo no ta gusta pa asina e pareha aki por mehorá su tèknikanan na momentu ku e ta duna bo un blowjob. Meskos kuma a indiká awor ei na momentu ku ta duna un bon blowjob, ta importante pa inkorporá e testíkulonan den dje. Meskos ku esei tambe kisas tin hende hòmber no gusta pa bo bai banda di nan saku di webonan pasobra nan ta sinti nan un tiki intimidá. Ta p'esei ta importante pa bo por komuniká ku bo pareha òf si bo tin miedu di komuniká. Na momento cu bo ta haci e blowjob pe, bo mes por sinti y feel con e ta reacciona na momento cu bo ta bay na cierto parti di su cuerpo. Pa bo por duna un bon blowjob, simplemente lo bo tin mester di haci uso di bo mannan y bo boca. Aki nos tin yudansa di nos deldo atrobe y cu bo man y cu bo boca Lo bo tin ku bai hasi manera un hende hòmber ta sèks. Pues bo man i bo boka tin ku bai repliká e sensashon ku un hende hòmber ta sinti na momentu ku e ta sèks. Pues, na momentu ku e ta sèks e ta sinti hopi dushi naturalmente, e ta sinti muhá, kual bo boka, bo skupi ta hasi esei. Rubricá i tambe ta sinti pertá. Loke ami gusta hasi ta pone mi man rondó di e kurpa di e peinas ku un grep firme, naturalmente un grep ku ta duru sufisiente ku tòg no ta hasié doló, pasó e intenshon no ta pa choka ni strangulá wancho. E mester di un grep Fuerte sufisiente ku ta simulá e tren spier di bo anus òf e entrada di e vágina kual ta pertá. Pues ku bo man bo ta pone rondó di e pénas un bo ta grepe firme i ariba ta sobra e kabes, manera mas splika den komienso ku tin hopi nérvio ku ta kasi meskos ku un klitoris ku bo por traha ariba. ku bo boka. Loke ta grei di e teknika aki ta ku na momentu ku bo man ta di grep abou, manera bo por mira na nos kerido modelo deldo, ta sobra tiki lugá ariba ku bo por ku bo mester traha kuné. Pues, abou ku bo man. E mester ta sufisiente lubricá pa bo no mester hasi e hende aki doló. Bo ta hasi moveshon di ariba abou den forma di un ola, pues no règt, pero den forma di un ola. Na momen i mes momentu bo boka ta ariba ta chupa e kabes kaminda tin yende nervio i ku e hende hòmber ta sinti hopi dushi. Ku bo otro man ku bo tin liber, si e hende hòmber ta pèrmití, bo por duna e webunan un masashi hopi djèntel. Pues, pa mi ripití, mester tin sufisiente lubrikashon na momentu ku ta bai hasi e blowjob. E mester ta sloppy. Nò, mi no ta e chup'é pa bo wak. Mi ta hasi uso di mi yoni oil pa mi por lubrik'é pa bai mas fásil awe. Pa kere mi dicho ke pa bo aku dilanti no hamas ok manera mi a splika bo man un grep fuerte bai ariba abou den forma di ola no recht ariba abou den forma di ola

Bo por duna masashi hopi poko poko na e saku di webo. Grip fuerte ariba abou den forma di ola i tambe bo por tueste un tiki. I bo por konsentrá algun sekonda na e kabes. Importante pa no keda na e kabes hopi Komo ku e ki bo tin nèrvio i bo keda muchu na dje, e por sinti un tiki muchu. Pues bo por keda mino trinta sekonda na e kabes ku bo lenga ku bo boka, despues bo ta bai abou un tiki mas abou ku bo boka. Tambe tin hende momen e ta kita ful nan man pa nan hasi un deep throat, esei ta manda e penas ful den nan garganta te kaminda ku nan por soportá. Pero esei ta full un otro tema cual si bo ta interesa bo por laga den comments lagami sa si bo ke sa mas step di esaki y lo mi por splica riba dje. Ok? Pues atrobe mi no ta cansa di splica un bon grep e movecion di un ola bo boca ariba y duna e sa kiwe bonan tiki massage. Na momento cu bo ta chupa na e cabes ariba bo por zuig un tiki soft y tambe duru. Importante ta pa bo lep parti ariba tapa bo dientenan pa bo no mester raspa e penas. Esaki ta haci hopi dolor y tambe e por flap e hende humble y e penas ta bay drumi. Pues importante pa bo no raspa hende humble. Aunke cu tin hende homber atrobe cu si gusta esaki, atrobe mi ta keda stress, comunica cu bo pareha, kisas e ta un hende cu si gusta un tiki djente, kisas de cabes un tiki bo ta puntrele y wak si e gusta esey. Na momento cu bo focus na e cabes di e penas un tiki y cu e sanger a trek dun den e cabes, eyna'nan bo ta coe e boca I bo ta mand'é ful abou i manda e sanger abou den e penas. Esei bo ta keda hasi den kombinashon ku bo man i bo ta duna un blombo un bon blowjob. Importante pa bo mantené e ritmo ku bo ta bisa ta chupa e penas sigur ora bo ta sinti ku e hende hòmber ta bai bini. No kambia bo ritmo pasobra ta meskos ku serka un hende muhé. E hende hòmber ta besi ta chupa i bo ta sinti ku bo ta serka di bin, i un sambura pek'é el a kambia posishon at'é e tin ku kuminsá ful di nobo, ta meskos ku un hende hòmber. I pa no sigui bai un tiki mas abou, bo por sigui ku bo man ariba tanten ku bo ta bin ku bo lepnan suave bin karisiá su saku di hue un ratu. Esaki webo bo tin cu tratele hopi lif, cu hopi amor pasobra e ta un parti mas sensibel ainda y e por haci dolo si bo haci mucho bruhu. Pues esaki webo aki lo bo tratele mescos cu bo lollipop preferi cu bo ta chupa cu tanto amor y cariño y bo no kepe caba, pues mescos asina bo ta haci cu e saco di webonan tambe si e hende humber ta permiti. Bo por chupele algun sekonda, algun minüt, na momentu ku bo man ta sigui hasi e trabou aki riba ku un penas ku ta bon lubriká. Pa añadí na e téknikanan ku mi a kaba di demostrá awor ei, tambe bo por pone e man ku ta liber ku e grep bon abou i si e penas ta un tiki oversized manera nos modelo, bo por usa. E man aki pa un grip bon abou. E man aki pa hasi e moveshon di ola e ariba i e tep ariba ku bo boka. Asina e hendenan bo aki lo sinti tres sensashon. Tambe si por bo por hasi abou ariba, bo man abou ariba i bo boka ariba. Bon, manera mi bisa kaba. Ta importante pa na momentu ku bo ta chupa un penas òf hasi un blow job manera nan ta yam'ele pa bo ta enjoy paso esei tambe ta yuda hopi ku e hende hòmber ta sinti su mes bon e no mester ta manera un strafwerk e yama un blow job si pero e no mester ta un job pues mas bo ta enjoy mas dushi e hende hòmber ta sintiele mas sloppy e ta mas sexy e hende hòmber ta yele i tambe na momento ku bo ta hasi e blow job lo por mishi ku bo mes pa bo mes gèt in de mood e hende hòmber tambe na momento ku e hende muhé ta chupa bo bo por mishi ku su kurpa un tiki asina bo tambe ta yudele drenta den mood i ku e lo ta kla prepará pa momento ku bo san den ku switch pa abo bai. yega na su G-spot. Pues pa rap up lo mi ripiti con ta haci un bon blow job, semper sorgo pa e penas ta bon lubrica sea cu e lubricacion natural cual ta bo scupi, manera e hack cu mi a duna na come algo zuur prome cu bo haci blow job asina bo por produci suficiente scupi pa e blow job ta mas sloppy posibel, si bo Bo mes no ta produsí sufisiente skupi bo por hasi uso di nos Yowni Oil òf kalke otro lubrikashon manera aworakí tin e lubrikashonnan ku tin sabor pa e blowjob ta mas dushi i bo ta tene ku un bon grep parti abou di e penas, parti ariba ku bo man si e penas ta oversized bo por hasi usa dos man si no un man ku bon grep den forma di ola. Ariba abou y cu bo boca na e tep ariba y por manda bo boca mas abou, haci deep throat y no lubida e sacu di webunan. Ok. Mi ta spera cu e tepnan cu mi a duna awe por ta di gran yudansa pa abo, sea bo ta un beginner of bo ta haciel e caba, importante ta pa bo train, train, train y. Despues na momento ku bo ta sinti bo mes sufisiente konfidente ku bo ta hasi el di bon manera bo ke, bo por bai serka un hende pa hasi el di kuné. Natural, kisas e tepnan aki ta ñaña pa bo i bo ta un eksperto, bo tin mas tep ku bo por duna, bo por laga esakinan den comments. I tambe lo ta great si un hende hòmber lo ke bin serka nos di Universe i nos por graba huntu un video Pa e hende hòmber por duna di su banda kon e ta haña mas dushi pa e haña un blowjob. Des ku e hende hòmber por duna nos ku ta hende muhé tep kon pa hasiele mihó. Manera ya boso sa nos lema kaba, kual ta, Konosementu ta poder. P'esei awor aki lo mi ke pa bo like e video aki i kompartié ku bo friends, bo famia i bo konosinan pa asina abo huntu ku nos yuda eduká, empoderá i konsientisá e nashon. Sèks ta algu masha normal i e no mester ta un tabú i e ta supos di ta un tema ku nos ta papia abiertamente riba dje. Danki pa wak e video aki awe i sigui nos riba nos medianan sosial, nos Facebook page, nos Instagram, nos YouTube channel, tur ta Universe Curaçao, of bo por manda nos un WhatsApp libremente riba seis ocho ocho, cuarenta binti seis. Danki pa sigui nos, mi ta spera bo a enjoy! Corda like, share e video y corda laga nos sa con a bay. Enjoy!